Chibai leh vek ule, tun tum chu thatchhiatna hman tangkai dan kan sawi anga, mihringte hi kan taima reng thei bik lova, mi taima tak kan tihte pawh hi chu chu min tichhetu ni lova kan tana tangkai tura her rem daih dan kha kan sawi dawn a ni. A hmasa i nila subscribe loh chuan min lo subscribe sak ve la. Sawi tawh angin mihringte hi kan taima reng thei lo va, chauh tawh hnuah te ti ṭauh ṭauh peih hi chu a tlem zawk an ni ṭhin a ni. Chungah chuan thil tih remchang zawkah hian kan tlu lut mai ṭhin a. Entirna ṭha deuhah chuan mobile phone-ah hian default settings hi awm ṭhin a ni. Wallpaper emaw ringtone te khang kha phone tharah pawh a lo awm sa ṭhin a, a lo pre-exist tawh a ni. Hman mai theih tur khan wallpaper tur image leh ringtone tur te kan la neih loh chuan a remchang a kan hmang mai thin a ni. Chumi atana an lo dah chu ni a. Chutiang chiah chuan kan nitin tih tur emaw, hun awlah emaw ei turah te pawh hian default setting thil awm sa kha a lo awm thin a ni. Kan tih tur dik tak, taima taka kan tih chat chat hun chu a awm fo a. Mahse kha kha a remchan loh emaw, kan taimak tawk loh hunah khan default setting lo awm sa ah khan kan tlu ta thin a ni. Kha default awm tak kha kan tan a tha a nih chuan kan tangkai pui anga, a that loh chuan kan tan a pawi dawn tihna a ni mai a. A chhan chu thil chu he bit a chang thuai thin a, kan ching thang mai thin a ni. Entir nan zir lai lo ni ta ila, kan tai mak lai tak kha chuan kan zir tlau tlau ang a, beih lui vak pawh kha ngai dawn lo a ni. Mahse kan tai mak reng theih lo avang khan chung hunah chuan tih tur dang enge min lo hmuak? A tam zawk chu phone leh TV te, games te awlsam tein kan inchhawp ta a, chutah chuan kan inhnang fak ta thin a ni. A lo hrehawm si lo a, kan lo tang ta reng thin a. Tunlai thangthar te an that chhia, lehkhabu chhiar an tum lo min tih min tihna chhan pawh hei hi a ni thei a ni. A ai nuam kha duhthlan tur a tam lutuk a, a inchhawp teuh a, kan thlang ta zawk a ni. Kan that chhiat ngawih ngawih bik vang kha ni lem lo va. Hmaan kum kan pi leh pu te, kan nu leh pa te hunah kha chuan a lo berah radio te kha awm a, an hna leh zirlai bakah an inhnangfakna, an escape na dang chu lehkhabu tho kha a ni mai a, magazine te emaw cowboy bu te Thil dang, phone te, games te kha awm hek lo. Ni leng lengin video games te khelh tum pawh nise a awm lo hrim hrim a, tih ngaihna a awm lo a ni. Chuvangin an tih tur awm sa, inchhawp sa leh remchang kha an ti mai thin a, chungte chu enge kan tih chuan hnang te an tah a, emaw la te pawn kai a, Ram an vak mai mai pawh ni thei. Kha kha an habit leh an nun danah khan a bet ta a, tichuan an lang tei mah em em ta ni. Tin, awm mai mai te pawh kha an thiam loh phah a. Tunlai anga activity dang tih tur te awm se chuan an ti ve em em ang tih kha rinawm a. A nih loh pawn, awm mai mai thei dinhmunah leh hnathawk lo thei dinhmunah ding se chuan Tha che fe fe te pawh an awm ve maithei a ni. A chhan chu Pialral kai an chakna chhan ber pawh Faisa ringa awm der der kha a ni a, hahdam an thlahlel ve tih kha chu a hriat reng a ni. Tichuan chu chu engtin nge kan tan a tangkai turah kan her rem ang kan tih chuan thil remchang, default, ah khan thil tha thei ang zel kha siam rem mai tur a ni a. Entir nan, naupangin games te khel tlem se, lehkhabu te ngaina se i ti a. Mahse in inchhungah an chhiar duh tur lehkha aia video games te, phone te a remchan zawk zel chuan lehkhabu kha an zawng ruai dawn lo va. A remchang zawk phone leh games ah te khan an bur tlat mai dawn a ni. Chutiangin puitling pawn TV leh games te khelh tur a awm loh nana na chuan lehkhabu pawh kan ban tam mai thin. Environment kha thil tha support tura her rem mai tur a nih chu. A nih loh leh in diet kan lo tum ta a. Kan fridge ah khan ice cream te, fast food, frozen te a awm rei rui a, Eitur remchang tha lo pui pui kha a awm teuh chuan Indite kha a har ṭalh mai thei. A chhan chu salad siam keuh keuh turin emaw thil hrisel buatsaih reng tur khan kan taima reng lova motivation kha kan nei reng bik lo a ni. Hetiang hian lo ngaihtuah chhin ta la, entir nan chocolate te thil thlum kha i ei nasa lutuk ta a, i rihna pawh kha a ti sang a ni. Tichuan nghei kha i tum ta a, ei tlem deuh te kha i tum a ni. Tichuan chhunah sikula emaw hnaah kal in i chhuak ta a, hah tak leh rilṭam takin i haw a. Tichuan in dawhkan leh fridge velah khan Cookies te, cake te, thil thlum kha a lo awm teuh a, a lo hmuak che ni. I ril kha ṭam tawh bawk si a, ngei i tum, ei loh i tum tih kha chu i rilru chuan a vawng reng. Mahse, thil dang han buatsaih tur khan i chauin i ril a ṭam tawh bawk si a. Thil dang a awm loh chuan hnawm maina chance kha a sang ta ni. Min kau ang deuh khan pumpelh kha a har em em tawh a, Mahse chutiang ni lovin a tukah chuan tlaiah i rilṭam dawn tih i hria a. Cookies te khang ho dah ṭha khan balhla emaw apple te kha in chhawp lawk zawk ta ni. Tichuan rilṭam takin chau takin i haw leh ta a. Thil dang ei tur a awm mai loh chuan ei tur i buatsaih chungin khang apple te balhla te kha i ban tawh mai dawn a ni. Chutah chuan kan environment pawimawh zia kha a cheng em em a, a ni khat ni ah khan i tum a ruh loh vang em em a ni lo va, a ni hnih na ah pawh khan i tum a ruh tak thut vang leh hrisel na i ngaih pawimawh tak thut vang ni lo vin, i tha chhiat na kha a tha zawng in i her rem tih na lo ni ta ni. Entir nan coke leh pepsi hlir in thin pawh lo ni ta ila, tuiril kan in chak lai taka in mai tur a lo awm lova, tui chauh in min lo hmuah chuan lei tura va kal vang vang ai chuan tui khan kan tui hal na a tih reh ve thei tho avang in in mai kha hun tam zawk ah chuan kan thlang dawn a ni. A chhan chu kan tai mak reng loh avang in awsam te a tih mai thei ah khan kan lungawi fo Mahse chumi tur chuan sawi tawh angin kan environment kan herh rem kha ngai a. Zing exer lak i tha chhe deuh a, lak tam i duh pawn ti hi an lo ti tal a. I gym bag te emaw i ken tur ho kha lak chhuah mai theih turin set sa ten han dah tal a, emaw exer lakna tur kawr te pawh kha han mutpui mai tal a, Thawh ve leh Hanaut a kal mai theih turin inthlak a in pek chawp leh tih vel ai khan awlsam tak a nih chuan tih mai kha a hup phawrh awm loh zawk a ni. Thil reng reng chu a va tih ngawr ngawr ai hian bul tan hi kan harsa thin a, chu chuan min tih tir lo fo thin a ni. Bul tan lai tak hi a harsa lai tak te paw'n ti thin a. Chuvangin kan thil tih duh kha awlsam theih ang bera kan lo set lawk emaw default anga kan lo dah chuan kan environment khan a zir chuan kan tha chhiatna kha tangkai takin kan hmang thei dawn tihna lo ni. Awle heti zawng hi lo ni leh ta se leh phekah kan inhmu leh theuh dawn nia.